Erokamano nyikwa Ramoga Jwang' kaka watime pile kaendi e J Media wago mbaka oganda go eki ma bende timo limbe maggi kuom Ajwang' Junior kendo wayango kendo wamenyo e kanyo endi ngima margi. Kawuono ni endi abedo mamor ahinya ka bende nyadende matin otimo limbe e J Media wabiro winjo sigana mare e kuom gigo eki motimo kuma ne oaye gi kama osechope gi e sani endi. kaka rawera mapod tin mapiyo piyo ahinya nono eh, nyadendi inyalo nyiso jopiny ni iluongi ni ng'awa Eh, dholuo no dhi skul. Onge kuom nyinge iluonga ni Mawi Sawuor. Mhm, Ang'era kaka Subebeto ama na Migori e social media Mhm. platform maga te. Inyalo yuda kaka Subebeto Mhm. ama Mawi Sawuor. mhm. Yes. mano nyingegi kende ka ng'ato penji ni Subebeto kata nya Migori en ng'a? Uh, iwacho nyingegi mano nyiso nyiso gi dho kisungu ne identity mari yes. Uh, kumachielo tiyo mana gi nyingi wuon ok awinjo kimedo ng'ato bathe nyiso ni seche moko pod in e kanyo endi ngasno mar eh, ng'ama ni kende yawacho ni mavis awuor o oh, nying baba wa mapok aparo nok amedo to ke otherwise i don't think kama necessary mm -hmm. yeah, mavis awuor kama kamano ini koro magi samoro ni nya migori dongo migori koso dibed ni inya migori modongo town anya migori modongo town idongo town inyiso ni weche madala seche moko bagi matin mm, mana matin tu kaka dholuo ni samoro sibagi lakini wabo gwere mocho okay adhani mondo wagoye mbaka matin kuchono gi ngimani kaeto bende wajiw rowere kuonde mopogore opogore kaeto ibiro ng'isa ni ang'o gini go eke miseromogo e ngimani ma bende osechandi ang'o mosemori ahinya kanyo endi kaeto bende wabiro mana eh, luonge ni odiochieng' mapiyo piyo ahinya. Ang'o gini ma bende itimo e mbui kata chande ma bende oganda nyalo yangi godo? Okay, an ang'era gi miero. Inyalo chamo ngoma maber kabisa. Anyalo chamo ngoma maratari. Ma kata sani ka miyi thuolo mar chamo ngoma, inyalo chamo ngoma Mbaya maratari. sana, malich maratari. Koro mien ni isegi kode kanye? En mitimo atima eh, in indoors koso dibed ni samoro in gi eh, group moro mutime go koso itimo atima kendi? Ginya timo kinda kaloro e ot kae. Mhm. Ifanya tu peke yangu. To kana to dano luongi teri e nyasi moro ni dhi mbiel ne oganda, mano be nyalo. Ok anyal. Ok anyal. Imiel lakini ok inyal miel kama dhano nitie. Mm, mm, ok apar. Mara ja ma ji mielga kacha for maybe 4 hours. Ah, mano ok anyal. Mano ewi. Mano ewi. Itimo ga moko ma short short kata Yeah, machiko izo- chiko. Mm, Machiko chiko maber. Mm. Subabeto kata Nyamigori sani timo tich mane ma bende in godo ma inyalo ng'iyo ni ma indi maber ka kilo na kata mogo e mesa nitie kamoro mimako koso pod in ng'at ma manyo amanya yorego eke mag alam sina kuom sani pok ayudo aonge mm-hmm. tich moro koro nyiso ni seche gi eki in ng'ama pod manya amanya kayudo kamoro to nyalo dhiye to gis to ng'e kama inyalo wacho ni mako ni kaka ma idhiye maybe hizi ma short clips maga matime TikTok gi mm -hmm. ema labda ng'ato ne ka miel maber mm -hmm. then mhm. ng'ato bina in box ni e itimo maber mm -hmm. kaun mhm. papar ni timo kamano in the big up to watu wa US uh -huh. wananipea support sana okay nyiso ni kare gini ningi yo ala mora ye okay ngo ala uh -huh. anyalo wacho ni kwangu ni bahati o chalo gweth anyalo chalo chalo gimoro ma nigi gweth e iye kata hawi ndawach kamano nikech inyalo okay tiktok an ok chula mm -hmm. tiktok ainilipi kabisa mm -hmm. gima chula ka kwa mfano katimo video ingine ne tiktok mm -hmm akaw video ni upload kwa instagram mm -hmm. alafu kidhi instagram page mara ibodo ka most wenye wananifollow ni awazungu mm -hmm. Koro e sechega inyalo yudo ka post video mana time TikTok ating' atere Instagram mm -hmm. ema ka joko joloka oneno mm -hmm. wow nakawo poa jero chero oh yes mm -hmm. pia support koro sana mm, ngiso ni utemo wacho ni eh, bende siri miyudo yudo mana jogo eki ma mi kokalo kuom eh, tipo magi mikete mbui kacha chande yes. eh, nyiso ni kitimo tipo maber tichak itere lai mari mar instagram to jomoko neno maber nonyaji ah

jok mokia wazungu mokia hip hop ni romo kwa kwa na romo go mm-hmm. wananiambia tu super jikaze iko hivi na hivi na hivi na hivi unaona kabisa mm -hmm. ato sani endi nikichambe seche moko asebedo ka romo kodi e weche go eki mag tiktok kichamo ngoma mm. matek matamre gi nono dhano neno wach ni nang'o nitie joma mor gi wach ni tang'e nitie joma ok omor gi seche moko mi nikech mi joma miel kamano gineno ni ah jago ni osebiro ka mar mar kethonwa mm. platform ni ere kaka iyandol joma chalo jok ma seche moko biro inbox ni mm. gi intention moro ni imiel maber wanyalo dak gima kamano endi gin tie koso gionge ging'eny jogo ng'eny sana kwanza piny luo koni ging'eny ai ung'eny jomodara ng'eny kabisa ai mhm. ging'eny mikani makoro nyisi adier mhm. ngani wuondi ging'eny wako wengi to puchuni bokolor Dark lore nikech hapana. Kore diero gi gite gi jwako wengi. Nging'eny. Ayiero ayiero achiel kende. Mm. Chunyi pok oyero mar jara achiel. An kochuno nyaka bed gi ng'ato, ok anyal bet ng'at mong'ere e social media. Never. Mm-hmm. Ng'at ma jo piny ong'eyo. Ah ah ah. ah mm. Ng'at moro ma ji okia. Ng'at moro ma okia radio dhie Facebook, uh-huh. dhie Twitter, dhie Instagram, okia gigo. Tango midwaro ng'ama pok ong'eyo to inji iseng'eyo.

rowere matindo ni kode e kendo time timbe moko ma moko beyo moko be ok beyo mm. moko richo moko be ok richo mm. ere kaka inyalo jiwo rowere ma sani ni tiyo gi tiktok e yono endi makare to jogo ki matiyo kode e yono endi ma ok kare an joma nyalo jiwo ok anyal jiwo jo ok anyal jiwo jok matiyo kode yo makare kata yo marach mm -hmm. an anyalo jiwo ng'at maneno jok matimo gigo No, jo, como, jo neno. Jo neno. Dholuo yie tek. Jo neno ine ane gima ineno. Mm. Gini yani ine ane gi wang'i to kal. Koko mori kal. Mm. Kechi mm. TikTok oting'o gik mang'eny. Mm -hmm. Kae motimo lesbianism, mm -hmm. gayism. Adi cult. Mm -hmm. Illuminati bende iye ka. Squeeze up. Well, lengi, wacho ni oting'o lesbianism, terruok achiel kata bedi achiel gi jagono ndima initwit achiel. Yes, yeah, yeah, yeah. Ah, ilungo ke nabanga ichiyatha. Abanga ichiyatha. Aya, jo, joma joma joma chuo ma bende terore kendgi giwegi. Yes. Uh, gayism. Yeah. Aha. Uh -huh. Na cult illuminati. Cult gi jogo itimo lamo e kanyo indi mudho teko mag mudho. Koro itemo mana jiwo joma neno Koro e joneno gi ma wuoyo go in ne aneya ka wang'eyo ming'e ni daki uwezi assume Mhm. ne aneya gi mineno no to kal Mhm. neno To kotami nitiere jago moro kata nyadendi moro ma bende sani endi pok odonjo e TikTok, pok odonjo e Facebook, inti isedonjo, ing'e gik man kuno. Inyalo ng'ise ni o- o- odonji kose inyalo ng'ise ni owe aweya kaka kik odonjie nikech eh, sani endi piny dongo mapiyo ahinya. an anyalo nyise nodonj Mhm. odonj mondo mi obed gi Obed gi rieko mathoth. Obed gi rieko mathoth, mhm. asikue nini kik asitumike kama ji. Ng'eni ka was kise donjo, mhm. nitie gik midhi romo godo mang'eny. Kabisa. Madhi yawo pachi, moko dhi yawo pachi, mhm. moko nyalo duoki piny be ki give in, moko nyalo ting'i malo. So an anyalo wakuji waingie inyalo jiwogi anyalo jiwogi gi mhm. gidonji mondo gine mondo gine kendgi giwegi gine kendgi alafu giwe rito ni mondo pimnegi mhm. mm. idonja donja mhm. gine koro mondo giyier gi chunygi nyacho adwa luwo en en ang'o ma seche moko ka itimo tiwinjo ka mori kata bende nitiere video ni moro misetimo modhi viral kabisa ma jomoko gocho kata opinji ni to gini nitimo nang'o

Giskat boroma, yani nilikuwa nakaa tu vibaya, maji ya nyani kienyeji. Kai kasti chamo thumba tayari. Ah, chamo thumba. Mhm. Mm. Niso ni promote inda ka to bende yudo ka thum no ji no dugo ero kaka ni miele. Yes. Mm. Nigiero litenda mm, sana. Mm, kabisa. Mm. To ginango gini kata bende uh, en occasion mane ma osechwanyi mokale TikTok kata e Facebook e, e, e online e, work kainde kata e work mar online ka. Ang'o mosechwanyi moloyo nikech ang'e ni sama gik moko mori to nitie gima osechwanyi mm. kanyo matek sana. An gima chwanyaga mogik e TikTok kae by the way TikTokers wenye mm-hmm. mnanisikia. Mm-hmm. Yaani ikia ng'ato mm-hmm. ukiai ukiromo kode gimomiyo wang'ere mana TikTok. Tisiko gi ayany madongo dongo dongo dongo e comment ya. Hey. Ok kata no biro live, obiro e comment. Obiro e comment. Mm -hmm. Mayany ma marom kama to ngati mm. ujui. Mm. Video nako kumori kar. Ka ok mori to weri kode. Pita tu mama, pita tu. Nitie gima itimo kama. Ya, nitie gima itimo. Gwela gwela kisiro mbele. Yawa. Ng'ato yanye to yani gi yanya yanya midhier ma to nwaromo go kum. Mm. Erokamano ahinya nyikwa Ramoga Jowang' watemo goyo mbaka kaendi koda Suba Beto kata bende Nyarona eh, Nyar Migori kaendi ma bende yangonwa ngimane mar social media kanyo endi motelo ne bende rombwa kode ma eh, kawuono. Watemo ng'iyo ngimane kaka osebedo kodango gik motimo kendo bende achiedh nade ma bende oromo godo e pap kaendi e seche motimo tijege kanyo endi mag chamo ngolo e kanyo endi e tik uh, toko mare kata bende lai ma sani ni dongo mapiyo tiktok no endi to bende owacho ni moko kuom tipo go eki ochwalo instagram facebook e kinde mago eki mamoko ok ang'eyo ni ni chako tijni karang'o koso yudore ayuda ka inyisa chake gini ok anime nitiere ba nero miel are chon miel niero are chon kata ne pod itin baba wakade ngima do do miwa sigana mar do miwa sigana baba wane jambaka ahinya mm-hmm. ngewa pia sigana mm-hmm. gini nwachako chon aparo kinde moko chon kapod watindo gimoro mm-hmm. klas adek ang'wen wan odwa nyiri ang'wen mm. koro baba wane ketwa ni umiel ng'ama wang' oloyo nitie pesa mane oket e mesa kama iketono gimularo eh, mm. ng'ama wang' oloyo pesani anaenda nayo I super nonge miel ma pesa nilikuwa naenda mimi naenda nayo kila siku. Mm. Koro gina doko kantiere nilikuwa napenda. Oh. Yaani gimoro amora ma digi video, mm -hmm. aneno right picha aneno right kio gino ne ber no kala. Ah. Kasa sani koro chak video thuolo mari yes. Koro inyalo bedo gi simbi, simbi inyalo timo video sama idwaro. No koro support mar ge madwaro. Koro mar ge ma gikelo. Yeah, wasawi. Kaka wacho no edi ka dibed gi support minyalo miye. miye mondo bende en bende odhi e ngas machielo kanyo endi mm. kokalo kuom wechego eki mag eh, chamo ngolo eh, kanyo endi ok ang'e ni sani endi jothumbe ng'eny mm. nitie moseneni kimiel mondo digomb ni gole kod gi video koso mm. mano endi en mana miel mogik e tiktok anjoga wuoyo gote lakini an okay mm-hmm. adwa ni yude an tako ni get clear mm-hmm. an gima anyalo hero mondo yani kaka timo video ot ni ber na mokalo kaka itime ka ni maber ni maber e moloyo na mokalo mhm. lakini nadhi chwanyora kacha for 4 hours mhm. mana dhi wuondo ok inyal time kaka jomoko time cha ah, mm. mm. akia lakini aonge gi teko no kaparo mm -hmm. gima ng'eny anyalo timo mostly yudo ka gi texta ginyisa ni agolo wende ni timna challenge alafu iorna. Oh, timna challenge wen ni mondo Yeah. iorna mondo en bodo odhi omi jopiny one kaka thum ne chalo Eh, kaka exactly. mimi. Mano e gima timo. Mm. But naongelesha wote. Okay. Nyiso ni in gi- Jajua in- in kendo. gi in gi tudruok mar ariya gi jokombegi. Yeah, naongelesha wananijua. Okay, erokamano nyakanyo ini ni jothumbe go kimiwinjo Suba Beto kata Nyar Migori Sami golo thum mari manyien, kik iwe otim ne challenge kae to bende iweye aweya. Yeah, Nyako wa. promote Yeah, wa. Superbet ukanyo endi. Iore mar bundle. Donge, ero kamano ahinya kanyo endi. Ka wadwa dhi mbele gi twakni endi mari mar um, sani endi in gi followers adi e TikTok kama?

Kanye magoye touch ma kanyo kok inena to onge kuma idhi nena. Facebook kocha ni kata imo kata Hapana, imo siko. Mhm. Facebook niko lakini si sana. ointie lakini ok ikete pichni gi ahinya Mm, ok akete pacha be ahinya sana. Pachi bende ok Pacha ikete. nitie TikTok gi Mhm. Instagram. Kama Kanyo. mako matek en IG, Instagram. Mhm, Instagram nikech samoro kanyo nitie gima iode Ayudo gimoro. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi. Atemo mana gombo mbaka ka indi kata bende wago mbaka gi iluongo ni Nyamigori kata Superbet wi ngimane mare mar chamo ngolo kanyo endi. Joma neni kata osiepeni mane isomo godo, nitie moseneno kaka imiel mogoche ni ah, tich mitimo ni ber koso iromo mana gi strangers ah, ma iromo ga jalo mokwongo. Okay, an ayiega kuom gimoro achiel. Mhm. baba badhi alalo baba dwe mokalo dwe ma higa mokalo dwe mar adek mos mokalo en noyie gi gima tim en owuon nose ai baba noyie wuod mm. migori noyie go kabisa mm. aminwa ah, be koro kosegona ni tek minwa siwacho na sawa mm. okay chake ndio nyanya kacho kacho ni tek alafu my family from tiktok pia wamenikubali 12000 people sizipata kama wanipenda ngiso ni giseyie yes kabisa nyiso ni giseyie kode gini 12000 amenifollow mm. yeah, koro kuseyie kode wo mai ok inyal tamori yes koro gima dwarore en support support margi support maru support maru kanyo endi chopuru mondo bende kapok iluwe kapo inyalo comment mondo inyise gima idwaro mm, mm. inyalo nyise ni tim kama mondo owuog maber kanyo yes. endi uh, ok ang'eyo ni eh, sani endi to be nitie mawuok manyien mm. to oganda moko time e yo mopogore mm. oganda moko miele oganda moko winje winje to timo challenge to in timiele mm. mondo dhano ne sama imielo thum ng'ato kata imielo thum jathum moro modhi be nitie jathum moro mosemanyi ni e eh, kae naromo kori iluonge ni ng'a thumne ne tema mitna ah, gina sayudo mang'eny sana sana Aseyudo mang'eny. Iseyudo kuom kuom jothumbe gi eki. Koso yes. kuom supporters margi. Ni yao, ngeni kitambo ni awacha na mdhulu. Mhm. Kitambo ni seme mhm. ati niko na namba zao. Oh. Maana hiyo mwana romo kwa ni. Romo kwa ni kama. Eh, mm. ngato ndoki mi lo thumbe mabero manyi su enango. Mm. Konya gi namba ni. Mm. Uwa mai. Koro kenyale kingo. Oh, kanyale tu. Kamano. Ngamanya no tamore bet gi namba selemo. Onge ok nyalo tamori. Yes. Kata jong jona ko kwai ma. Ami chap chap. Ayo no mabe. Ero kama na to bende nitiere gi paro moro mar bende bedo kata tiyo e tim moro achiel gi osiepe gi moko ma gombo ni bende seche moko ficha e video mari. Kata ng'ato boso ngisi ni agombo ni wamiele kodi ama mondo nenda. Yeah, mana ido comment na sana ni TikTok mm -hmm. naipata. Yudo ka jomoko nyalo mondo time kodi mm, video mondo gin bende ginene. Mana yudo. Mm. Yes. Erokamano ahinya kanyo endi. Watemo goyo mbaka. Ka bende saa aneno ka mwayo wang'wa ka endi matamre gi nono. Agombo mondo bende ing'is jogi eki. Kata tem wuoyo gi jonyuol. Nitie jonyuol moko be nie TikTok. To kogomb ni nyathini odhi kuno, nikech oneno miende man kuno. Inyalo nyisogi nang'o? An anyalo kwongo penjo janyuol ni to ang'o motimo e TikTok. En ang'o motimo e TikTok? En ang'o motimo e TikTok? Yeah, en ang'o motimo e TikTok uh-huh. mondo ne gik maricho. Mm. But then an awinjo ga marach sana seche mano ka mama mang'ongo mano uh-huh. maduong'. Ai. Uh-huh. Ukuodo yuwa mo. Iwacho ne gi nang'o? Ah, ah, ok ber iya ibang. Ok ber. Koro ngiso ni nitiere higa moro ma kugik to koro onyalo mana bedo kanyo mondo ne. Yes, beda beda kanyo mana mar neno ila kugik. mar poteza time cha mm -hmm. yani bede pida kanye mar watching mm -hmm. ok ni mama mogangore maduong maduong ya eh mm -hmm. utimo marach chamo ngolo maratari chamo ngolo ma eh tinde gi nyakwaro winjo kanyo ni kwara mboga jwang ka bende itiyo sani yango to we tiktok ne joma tindo yawa mondo bende ochame ngolo miwa space eh gitiyo kanyo thuolo ne joma nyalo timo mano to ok ni ni in bende in gi nyakwari wuodi ni kanyo chi wuodi ni kanyo hmm. koro umiyo tich matek ahinya gimiyo ati wabet gi jam mm, jam pong' nikech eh, hmm. joma dongo ng'eny e tiktok ok ni ging'eny nang'o mana joma dongo ma bende timo challenges moro be joma tinde matimo yeah, challenges mok ni kare kabisa ing'e mm. challenge maka ng'ama duong' otim iwacho ni iko sawa mm. to macha othule gi malo ma eh, hapana Okwede wakiyo kang'no mamalo kendo bende suba bito dagi kanyo ni joma dongo Kanyo is not. wathegre gi weche mag Yeah. TikTok. Ki challenges mok meku. I insist. Erokamano ahinya kanyo endi. Ka watieko ng'iso jogi ni inyalo yudi nang'o ng'ama gombo ni mondo oneni eh, o- o- o- odwa ni orom kodi one on one utim kata challenge odwa ni mondo bende imiel ne thume moro Donge Layudi ni- mag tudruok eh, Mm. kanyo inyalo yudi kanyo inang'o E e TikTok. Facebook, Instagram, Facebook.

Subebeto. Facebook Subebeto pia. Pod ema na Subebeto Yawa. Facebook. Mm. Miya uru follow ya konya uru. Follow uru Subebeto mondo achak ogi e ngas machielo kanyo endi. Mm. Nitie lai ma ok ituomo kanyo. In Ma. gi YouTube channel. Yes, YouTube channel niko nayo. Mhm. Nachako Nongore chon sana lakini naduoga bet piny mos. nang'o? Mhm. Nitie kaka jok mane otiyo go to kuelewana, nok wawinjore. O nitie group mane utiyo godo telo mokwongo. Mm. Mm. Mana dhi arucho gigewa go te so Kayudo gige tich nitaanzisha lakini ni YouTube yangu pia iko. Ang'o mane timono? Nilikuwa na act. Oh, in kanyo anyalo golo movie. Yes, I'm mm-hmm. good in that. Kamana, yangino ni samoro in gi movie moko ibiro golo mbele kae. Eh, ochiek. Piny biro neno kanyo nyikwa Ramoga Jwang. Kendo wangiso ni med mana lowo subabeto kanyo mondo ing'e ni tang'a timore jikon mare. Onyalo tedo kanyo movie matamre gi nono. mamiyi siso mar bende bedo achiel kuom jofwambo uh, kuom jogo eki machamo golo kata magolo muvi mm. wach mo gik miwego jopiny wach mo gik manyalo nyiso osiepega mag mm. tiktok sana sana mm. mawuoyogo nikech ang'e ni gin literally tiktok more than uh -huh. youtube ama instagram yeah. an gima nyalo kwayo yu mm -hmm. king'e ni gimitimono teri maber to nigi mm -hmm. future mbele nyathi watim gimitimono kaber Ti mwana bo wuoyo awuoyo to kwabi konyi. Mm, dhi mbele gi gino. Konyi. Mm. Ka miel ne mami mogo, Mhm. mama miel. Mhm. Miel. Erokamano nyikora moga jwang' bang' bende ka oyueyo kanyo endi marwa oduogo ka chielo machielo kendo bende ne penjo go eki ma adwa bed godo mondo oyangnwa kata olernwa tiende gi suba bito nyar migori ka endi nyako man gi lony mar riyo joeki mag miel kendo chamo ngolo pod wan kode ka endi studio mara e J Media e Subabeto mhm. kata Nyamigori nitiere bende oganda mosebedo kanyo endi kolap dhogi ndong' mokalo e wi wechego eki mag bedo kodi ka eh, bedo kodi e relationship to kar mondo mi ochomi tir kuom ranyisi mm. iyudo ka okawo pichani moro kata vidio moro mitimo gi ng'ato mm. emogede kendo bende rachne mokalo kaka joma kamagi bende iseromogo iseromo kodgi sadi mhm. ng'eny Ere kaka be itimo reaction ma kama endi? Idwoko gi nang'o? Okay, ok anyal gine, ok anyal dwoko ji te. Mhm. Iwinjo samoro kata ka ni live. Mhm. Ona ni attack. Mhm. Ka in live ma koro in live one. Ni attack koro gi nyingi ma pek pek lakini sisi wajibu wote. Mimi wenda mm. na moko ale moko kaduoka. Mm. Tanano ka bende oledhi moko mag mbui bende nogolo nonro moro ma wacho ni seche moko dibed ka in achiel kod uh, iluongo ni jangolo mar auma Papa T, wach ni iwacho ang'o nikech e sani en wach ma bende piny kuodho marach ahinya kuom nyingi. Doke Jay Media. Hiyo ni story mano mbaka. Uh -huh. Mano mbaka. Yaani mbaka ngiso ni onge adieri iye. Onge adieri. Papa T ni msanii. Uh mhm. -huh. Anam Jamiel. Uh mhm. -huh. Koro Jamiel kong'ere gi jathum gi Une tich. Wane tich. Chalo mana ka jagoro utu romo gi jago bul. Yawa. Ogo bul to nochago ng'eny. Mm, koro nyiso ni bende kamutiyo en papa chiel. Okay, papa ti, papa ti en mana kaka kaka mana inda kaka mana elisha kaka mana okoth. Mm -hmm. ok samoro be jomoko wacho ni ah papa tini to dwa gologo video moko mang'eny ni igole kanye

Anachati. Koro timo video ne kaka room kode. Yes, kuna timo kwa nako kodi. Alafu Mhm. okay ni vi, ni video mwatimo maybe kwa siku tatu ama siku nne. Mano video mano timo dichina chia. Dichina chia. To nigi video nigi nigi video mang'eny. Oh. So mi wana zipo. Koro chando ganda moko. Mm. Misa mbore vye daku no due. Yeah, wa. hey. Uri amboka mana. Erokamano ahinya Nyakwar Amoga Jwang'. Penjo machandi no waseduoki kendo bende Subabeto kwero kendo otamore e nyim kamera niendi ni kawuono en onge kanyo endi gimoro amora mane kinde koda papati. Yes, kata kok papati onge jathum moro amora. Oh. Kinde na katimo video gi any one of them kata wan kata wan ochiegni golo maro. Eh, kata ochiegni golo. Oche kata wagaka la kochaki. Erokamano ahinya kanyo nyikora Luwa Jwang'. Mano ema kelo e giko mar chenro ma kawuono. Med Luwa Jwang' Junior kendo subscribe e channel mare mondo iyud mathoth manya kotenore gi bende matuch pacho kae gi pinje maoko mag ohala ng'e jathum mari e chenro mopogore opogore koting'o koda mago eki mag chike luo matek. Ka ok kamano, to wanere tielo machielo.